Grace cael bod nhw, a diolch ti adael i ddod nhw. Um, be di dy fwriadau di ar gyfer y sesiwn heddi, te? Um, dwi yn mynd i ganolbwyntio ar um, technegau symud, yym dwi isio edrych ar disgyblaeth a sut mae'r plant yn gallu dal siâp, um, ond hefyd um, bod nhw'n gallu defnyddio yr, yr beanbags a, a'r adnoddau sydd gennyn nhw um, hefyd i wneud pethau gwahanol. Um, ond dim mewn just siap llonydd, dwi eisiau nhw gallu dangos y siapio mewn symudiadau hefyd, um, a dwi'n gobeithio gwneud hynny trwy um, stori Branwen heddiw. So hwnna di dy, dy gysylltiad llythrennedd di mewn ffordd? Ie, yeah, ie. Yeah. A di hwnna, da, da chi wedi bod yn gwneud dipyn ar hwnna yn y dosbarth, oce? Okay? Do, do, da ni wedi da ni di bod yn neud o fel llyfr testyn uh, yn ein gwersi Cymraeg ni lle. Um, lle o'n i'n meddwl sy'n syniad da i ddod o fo mewn i hwn. So mae ma lot o, o athrawon yn ella hoffi wneud yr ochr actio, ond dwi'n meddwl, wel, mae'n gyfle fan hyn i ni gallu gwneud symudiadau sydd yn, sydd yn debyg i beth sy'n digwydd yn y, yn y llyfr, so mae'r cysylltiad yna, da. Ac ydy yr cardiau ti 'di ddewis, ydy heina'n cysylltu'n agos efo'r stori? Yndi, dwi 'di dewis yy yr un llamu yn gynta', yym t'od symudiadau eitha' uchel ell- ella ella mowr 'lly. Yym t'od so dwi'n mynd i trio cysylltu hwnna ef- ella efo'r milwyr a'r bendigeidfran. Yym y llwynogod ella mwy fatha yym y babi gwern, yym a wedyn dwi'n mynd i trio datblygu hwnna hefo yym trio cadw cydbwysedd jyst ar y traed yn hytrach na bod nhw'n cael defnyddio y dwylo. Um, a wedyn yr un siap bwa um, fel bendigeidfran yn, yn actio fel bont lle. A wedyn gobeithio gael weld y, y disgyblaeth yn, ac bod nhw'n gallu cadw'r cydbwysedd yna am uh, eiliadau. Wel, rhwng 5 i 10 eiliad yy ella i'r i'r rhei ella mwy abla fflentog 'lly. Wyt ti'n teimlo bod yr yr ddau yma fan hyn 'lly, ydy o'n gweithio dipyn ar eu cryfder nhw hefyd, fydd 'na waith ar datblygu cryfder y cyhyrau? Yndi, dwi'n meddwl dwi'n meddwl efo'r un llwyniogod, so ma' 'na lot o bwyslais ar y ar y ar y quads yn fan hyn ac ar y coesau 'lly, yym ac hefo'r un bwa, dwi'n meddwl t'od maen nhw'n mynd i dechrau blino hefo efo'r breichiau i fyny 'lly. Yym so ma' ma' ma'r ddau yn rhoi dipyn o gyfleodd iddyn nhw wneud hynny 'de. Swnio'n grêt. Ydy hein yn mynd i fod yn amlwg gen ti i fyny ar wal yn rhywle neu...? Yndi dwi dwi yn mynd i roid nhw ar y wal yym nai fynd drost y rhei ola falle gynta a wedyn dwi me'wl dwi me'wl bod o dwi'n gweld hein fatha bron fatha nod o wers mewn ffordd t'o' fatha fel sa ti'n neud mewn unrhyw wers sa ti'n deud amcan dysgu di 'lly yym dwi'n gweld hynna fatha ffordd o ddangos, mae'n rhoid o'n i ben nhw'n syth, reit, ok, da ni'n mynd i fod yn neud hynna. A wedyn gobeithio allai, allai gael nhw i gysylltu beth da ni'n mynd i fod yn neud i hein heb i fi gorau ddeitha nhw mewn ffordd. Mae o fel mini prawf llwyddiant gweledol iddyn nhw felly, o, ar ddechrau.
Reit, cyn i ni gychwyn, Da ni eisiau mynd dros un o ddau o reolau yn does? Ok. Rwan, fel da chi'n gweld mae yna cones wedi cael eu gosod yn fanna yn does? Be mae hynna'n golygu da chi'n feddwl? Heath? Dim mynd allan o cones. Pam? Pam? Adam? Achos bod o'n wael. Reit. Ie, does na'm lot o le nag oes? Reit. Ond mae hynna'n un o'r pethau da ni'n mynd i fod yn gweithio ar heddiw, ydy gweithio mewn ardal eitha bychan. Achos mae yna dipyn ohonoch chi does? Does am lot o le yma. Reit? Felly mae hwnna'n un peth da ni angen cysidra heddiw. Reit? Wan, dwi eisiau chi just, yn syml, dwi eisiau chi just gerad o gwmpas. Just cerad i mewn i rywle gwag, da chi'n gweld. A pan dwi'n deud y gair stop, Dwi isio chi dd- cariwch ymlaen. Dwi isio chi wneud un peth. Dwi isio chi rewi. Reit, so rhaid ni ymarfer hynna. Stop! Gwych, da iawn. Dal i fynd. Cariwch ymlaen. Stop! Oedd a drych yn fanna efo'r efeilliaid, yn dydi? Da iawn, ac unwaith eto, off â chi! Stop! Gwych. Reit, gewch chi ymlacio. Jyst aroswch lle ydych chi. Pawb yn iawn efo'r rhai ola? Okay, mae'n bwysig bod chi'n gwrando, reit, a mae'n bwysig bod chi'n sbio ar eich gilydd. Reit, da ni'n eisiau neb yn bympio mewn i gilydd na gais. Ok. Reit, newch chi, os gwelwch yn dda, yn dawel, newch chi ddod i fan hyn. Dwi eisiau dangos y cardiau yma. Peidiwch â dod yn rhy agos, dwi eisiau gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu gweld. Reit, pawb yn gallu gweld. Reit, da chi, da chi wedi gweld hein o'r blaen yn do? Reit, allan dim yr un un o hein, ond da chi wedi gweld hein o'r blaen. Reit, mae gennych chi, gennym ni dri cardyn gwahanol. Reit, lliwiau gwahanol. Reit, a hein ydy'r pethau da ni'n mynd i fod yn edrych ar heddiw. Reit, oce. Yr un cynta, llamu. Reit. Rwan, mae hwnna'n siap, neu symudiad, eitha be? Sbiwch ar be mae'r hogan yn neud yn yr... Be mae'n neud? Fatha neidio, yndi. Reit, di neidio'n isel? Na, mae'n eitha... Reit, mae'n siap eitha... Uchel a mowr, yn dydy. Reit, oce. Chydig bach, ynde? Reit, da ni'n mynd i edrych ar sut i lamu heddiw. Yr un nesa ydy'r llwynogod. Reit, lot o'n chi wedi bod yn neud uh, stori Saesneg bore yma hefo anifeiliaid, ambell un o'n chi wedi rhoi llwynog i mewn i fanna'n do. Okay? Be sy'n wahanol rhwng yr un yma ac yr un yma? Be da chi'n sylwi'n syth bin, Joseph? Ti'n ar y lawr. Reit, ti ar... Mae gen ti dy ddwylo a dy draed ar lawr yn fan'na, does? Da ni'n defnyddio dwylo yn fan hyn. Reit, so da ni'n defnyddio'n dwylo ni mewn gwahanol ffyrdd, yn dydan? Erin? Mae fatha cropian fatha, ond da chi ddim yn rhoi dy pen glin ar y llawr. Gwych, da iawn chdi. So ti wedi cysylltu hwnna. Ffantastig. Ac yr un ola? Siâp bwa, ia, oce. Reit, a dyna di'r siâp llonydd da ni'n mynd i fod yn canolbwyntio yn, yn y sesiwn yma. Rhys?
Mae'n edrych fel bob. Oce, reit, da iawn, oce. Gan i weld, a fatha disgyl, ia, gret. Oce, chi'n barod i gynnes i fyny? Reit, pawb chi'n dy lle gwag eto? Rwan, cyn i ni gychwyn, da chi'n cofio rhain? Ie? Yeah? Right, gawn ni weld pwy gawn ni rhoi dyn y hein, a dwi'n meddwl geith Heath un. A dewis rhif rhwng Un a pump. Um, tri. Un, dau, tri. Sophie. Okay? Lle chi just clipio hwnna on. Ie, yeah, clipio fo ar eich shorts chi. Ie? Yeah? Ti'n gallu neud na? A be nawn ni, nawn ni gyfri steps a ni gweld y gwahaniaeth sy'n na rhwng steps Heath a steps Sophie. Reit, ok. Da ni'n mynd i gychwyn yn eitha syml. Reit, yn cerdded. Fel oedden ni dau funud yn ôl. Ok, ond dwi'n mynd i fod yn rhoi signal i chi, mae'n chdi bach. Ok, mae rhaid i chi ddefnyddio'ch clustia chi. Reit, mae rhaid i chi wrando. Felly, Cerdded. Off â chi. Mewn i lle gwag. Rwan. Dal i fynd, dal i fynd. Pan da chi'n clywed y chwiban, mae'r chwiban yn mynd i fod yn signal i chi cyflymu. Reit? Ond dim cyflymu yn ormodol, achos dwi'n mynd i chwythu'r chwiban eto a da chi'n mynd i fynd yn gynt. Rwan, be dach chi'n neud ar hyn o bryd? Cerdded? Dyna golygu os dwi'n chwibanu bo chi yn dechrau rhedeg? Nac ydi, da ni'n cadw'r un un symudiad, dwi eisiau chi cofio hynna. Dal i fynd. Da iawn. Pan da chi'n clywed y drym, da chi'n dechrau arafu. Da chi dal yn symud y gyflym, please? Reit, yn ôl i gerdded yn weddol cyflym. Be sy'n mynd i ddigwydd os dwi'n taro hwn eto? Reit, dim stopio ond arafu. chi'n nabod yr signals o'n. Reit, chwiban yn golygu cyflymu, y drym yn golygu arafu. Da iawn. Okay, allai fydda'n defnyddio hynna yn ystod y wers. Ok. Rwan, allith rywun ddeutha fi pa chwedl da ni wedi bod yn astudio yn y gwersi Cymraeg ni yn ddiweddar? Owain? Branwen. Branwen. Reit. Chwedl y Mabinogion ydi Branwen. Ok. Allith unrhyw un ohonoch chi feddwl am cymeriad o y chwedl Branwen? Unrhyw un. Lenin. Gwern. Gwern! Briliant! Allwch chi, am 70 eiliad, faint ydi 70 eiliad mewn munud ac eiliadau?

Allwch chi feddwl am gymeriad arall o'r chwedl os gwelwch yn dda? Enid. Bendigeidfran. Allwch chi roed ansoddair i fi i ddisgrifio sut mae Bendigeidfran yn edrych neu rhywbeth amdan Bendigeidfran? Be ydy Bendigeidfran i gychwyn efo? Be ydy o? Be ydy o? Ela? Cawr. Reit, so pa, pa fath o ansoddeiriau sy'n ni'n gallu defnyddio, Evan? Enfawr. Enfawr. Beth arall? Cryf. Cryf. Anferthol. Anferthol! Gwych! Da iawn. Rwan, da chi 'di deud bod o'n gawr, da chi 'di deud bod o'n enfawr. Reit? Ydy o'n mynd i fod yn mynd o gwmpas fel hyn? Reit, pa fath o camau mae'n mynd i gymryd? Trwm, hoffech chi? Bendigeidfran! Dwi eisiau gweld Bendigeidfran!

Da iawn Erin, dal yn symud, da iawn. A stop! Os da chi ar un coes, mi gewch chi roed y coes arall lawr. Da iawn. Cymeriad arall. Cymeriad arall. Ros. Efnisien. Pa fath o berson ydy Efnisien? Enid. Cas. Cas. Creulon. Creulon. Cyfrwys. Cyfrwys. Allwch chi symud fel Efnisien yn gyfrwys, os gwelwch yn dda, o gwmpas. O, sori, Adam. Reit, da chi'n cuddio. Da chi angen bod yn fwy gyfrus, da chi moyn gwybod yn...

A stop! Cymeriad arall os gwelwch yn dda. Elsie. Branwen, wrth gwrs, enw'r chwedl yma. Branwen. Reit, sut maen nhw'n disgrifio Branwen yn y llyfr, neu yn y chwedl?
Pa ddawn? Ar y cychwyn? Hapus. Hapus. Tlws, ia. Tlws, oce. Pert. Pert. Del. Del. Prydferth. Reit, a sut ma... Sut da, sut da chi'n meddwl sa'n symud? Dim i di fod yn rhedeg o gwmpas yn wirio fel hyn. Reit, mae'n mynd i fod yn eitha smart. Reit, feminine, ia. Yeah. Reit, so dwi eisiau chi, reit, cadwch eich Pen i fyny. Reit, ond da chi ddim i gered mewn cylch. Off a chi! Dwi'n diolch gweld os da chi'n cofio pwy sy'n mae'r Pendigeidfran yn symud. Bendigeidfran eto! Stop! Am hanner 40 eiliad. Faint ydy hynny? Ela? 20 eiliad, 20 eiliad. Reit, dwi eisiau chi cropio'n

Da ni isio neud y stori heddi, oce? Da ni isio neud y chwedl bron 'ma. Oce? Dim sgwennu fo. Reit? Dim sgwennu fo. Dim actio chwaith, ond da ni'n mynd i neud o fel gwers yma ar y corff. Reit? So lle rhywun ddi- deutha fi, reit, mae Bendigeidfran yn eista ar ben y bryn. Pwy mae'n weld? Reit? Pwy mae'n weld? Noa? Matholwch a'r cychod, ia, a'r milwyr. Da iawn. Da ni'n mynd i sôn am Matholwch eto, medda. Pwy ydi Matholwch? Pwy dio? O, Louisa. Cariad Branwen.
Mm, ydi o'n gariad ei Branwen eto? Mae o, chydig bach nes ymlaen.
Brenin yr Iwerddon.
Brenin Iwerddon. Gret. Brenin Iwerddon. Am dod draw i be? Louisa. Da iawn, i briodi. Dio'n cael caniatâd i briodi? Pwy mae'n gofyn i? Bendigeidfran. Mae'n cael, mae'n cael hynny dydy. Reit, mae'n cael prodi. Felly, Am. Pawb wedi traed? Am. Pump. Lliosi hefo deg. 50. 50. Eiliad, dwi eisiau chi Dychmygu bod chi yn y brodas, reit, a bod chi'n dawnsio, reit, a mi gewch chi cylch droi, mi gewch chi neidio, gewch chi wneud be liciwch chi. Reit, ond yn yr... Da chi'n feddwl bod ni yn adeg chwedla, reit? Doedd na'm dawnsio hip hop a rhyw bethau fel la, reit? Dwi eisiau chi ddychmygu bod chi nôl yn oes Branwen, reit? Oce. Genod allan efo ffrogiau mawr. Reit. Yr, y dynion allan yn edrych yn smart iawn. Reit. Oce. Am 50 eiliad, dwi eisiau gweld beth ydych chi'n gallu dychmygu. Off a chi.

Dwi'm yn gwybod os fysa Bendigeidfran yn ddawnsio fel dach chi'n ei fod yn ddawnsio de. Reit? Felly dwi isio chi ddychmygu bod chi'n Bendigeidfran yn yr parti prodas. Sut fysa Bendigeidfran yn dawnsio? Am chwarter munud. Be di chwarter munud? Be di chwarter munud? Enid? Da iawn chdi. Dwi eisiau chi ddawnsio fel bendigeidfran. Offa chi! Breichiau mawr, coesau mawr. Oce, stop! Ros, nei di wneud be

Wrth gwrs, pawb yn hapus yn y parti ond mae yna un unigolyn sydd ddim mor hapus. Sophie. Efnisien. Reit, a be mae Efnisien yn neud yn y stori? Yn y chwedl. Be mae'n neud? Be mae'n neud, Owain? Cem. Tydi gweddau, yy, o torri gweddau clustiau cyfforddus yn Rhulai a Chwblwch o. A be di ymateb? Be di ymateb y pobl i Iwerddon? Chos nhw sydd bia'r ceffyl yma, be di ymateb nhw, Elen? Maen nhw'n flin. Reit. A mi fysa chi bysa? Reit. Oce. A maen nhw'n edrych amdano fo. Reit. Ond da chi'n cofio'r cerdyn cynta? Llamu. Reit. Dw i eisiau chi fod yn edrych fel milwr yn llamu yn sbio i fyny ac yn edrych am Efnisien. Reit. Y milwyr Iwerddon, dwi eisiau gweld chi yn llamu, dwi eisiau gweld coesau yn yr awen. Da iawn, Louisa. A stop! Louisa! Oeddach chdi'n llamu'n wych fanna. Reit, alli di jyst dangos be oeddach chdi'n neud? Gawn ni sbio'r traed, Louisa? Reit, be dach chi'n sylwi? Diolch, Louisa. Be ydach chi'n sylwi? Mae'n mynd off ar un coes a mae'n glanio ar y llall. Gawn ni weld os allwch chi chi wneud hynna fel milwyr yn sbio am Efnisien. A stop! Da chi di spotio fo. Da chi di ffeindio Efnisien. Ond, reit, Dach chi'm isio fo weld chi? Sut fath o symudiad fysa milwr yn neud os ydi o yn... Mae dipyn bach o tawel symudiad. Fine. Gawn ni, gawn ni, gawn ni pawb yn neud yr symudiad fel Erin yn fan hyn? Be mae hyn yn feddwl? A stop! Rwan ar hyn o'r bryd, ynde? Ia, da chi'n isel i lawr, ond da chi'n neud gormod o... Reit, gawn ni'n trio neud o mor dawel a phosib os gwelwch yn dda. A stop! Connor! Alli di jyst dangos i fi 'wan sut oeddach chdi'n defnyddio dy freichiau yn fan'na? Dach chi'n gweld be mae Connor yn neud? Mae o'n defnyddio un braich o flaen y llall, a mae o'n symud. Allwch chi trio symud eich breichiau a'ch coesau yr un un pryd â chi? Da iawn Evan. A stop! Pawb yn gallu gweld fi? Reit, yn anffodus, reit, mae Efnisia'n di dianc. Reit, ella gawn ni at tro nesaf. Rwan, tydi pobl Iwerddon ddim yn hapus, ond be' mae Bendigeidfran yn neud i trio neud pawb yn hapus eto, i, i, i safio'r perthynas? Enid? Yym, mae rhai i'r Iwerddon a yn

Ok. Ydy, dwi eisiau chi codi ar eich traed yn ar y deg. Dwi eisiau chi fynd yn ôl i fod yn filwyr sydd yn sbio amdan Efnisien, reit? Chys mae di mynd, rhaid chi sbio amdano fe eto. Wy, tro funud, tro funud. Ok. Rwan, Dach chi isio rhe- dach chi isio neidio mewn i'r pair 'ma? Dach chi isio neidio mewn iddo fo? Dach chi'n fyw? Na. Nach dach. Reit, dach chi isio osgoi y pair. Ac alla fydd 'na ambell i bair arall o fewn fan hyn. Reit, felly am be' 'di chwech wedi sgwario? Fan hyn. 36 eiliad. Am 36 eiliad, off ba chi! Reit, llamu fel y milwyr, da chi'n edrych am Efnisien unwaith eto. Cofiwch osgoi y pair, gewch chi llamu drostyn nhw wrth gwrs. gwthio'r lefel y sialens i fyny rwan yn y reis hwn ar ferched. Ella swn i'n gwthio ella y rhei hefyd rwan ydi ella bod nhw'n mynd i ffwr ar goes gwahanol. Os oes yn bod rhei ella sy'n mynd yn gyfforddus oddi ar un droed, ella dweud be mi chi drio mynd i ffwr ar y goes arall eto. Right.
A stop! Nath rhywun disgyn i mewn i'r pair? Gobeithio ddim. Gai ofyn ynde, i Adam, Rhys a Heath, wnewch chi jyst casglu'r pair i fi am funud bach? Reit. Rwan, ydy pawb yn hapus unwaith eto? Mae'r pair 'di cael ei roed. Ie, mae pawb yn hapus, mae pobl Iwerddon yn mynd yn ôl i Iwerddon. Reit. A mae Branwen a pwy? Matholwch yn byw yn hapus. A mae 'na aelod newydd i'r teulu. Gwern. Sut, pwy sy'n cofio sut i symud fatha gwern? Off â chi, gwych chi roi hyn ar yr ochr bois. Off â chi! A stop! Cari! Sbïwch ar y ffordd mae Cari yn symud. Pa symudiad ydy hynna? Ydan ni 'di gweld rhywbeth tebyg i hwnna heddiw? Llwynogod, da iawn chi. Felly, dwi eisiau chi feddwl, reit, mae Gwern yn chydig bach fwy uchelgeisiol rwan. Diom yn cropio'n fatha babi bach rwan. Reit, mae'n dechrau codi i ben ôl. Ond, sbiwch ar sut mae Cari yn cadw i phen i fyny. Reit, a be am ei ysgwydda hi? Cadwch heina i fyny hefyd, fel hyn. Reit, da ni angen cadw'r siâp na. Cadwch yn disgy... fel bod chi'n disgyblaeth yma na. A da ni am cario ymlaen i wneud hyn am hanner 28 eiliad. Faint ydy hynna? Hanner 28 eiliad. 14 off a chi! Reit, dim pengliniau ar y llawr. A stop. Okay. Ymlaciwch, gewch chi eistedd lawr fel gwasanaeth. Rwan, ar ôl chydig bach o amser, mi ath pethau o'i le, nath pobl, pobl Iwerddon dechrau siarad yndo. Reit, a be, pam oedden nhw'm yn hapus? Oherwydd mae Efnisien yn Cymro yn torri gwefusau yn Clustiau ac yn ffonau ceffylau. Gafodd rhywun ei gosbi am hynna? Na.
Nathoch chi'm dal Efnisien, naddo? Reit. A 'di pobl Iwerddon ddim yn hapus? Reit. Felly maen nhw'n mynd at Matholwch. Maen nhw'n dweud, 'di hyn ddim yn deg. Reit. A be mae Matholwch yn neud? Be mae Matholwch yn neud? Elsie? Cosbi Branwen. Lle mae'n cael ei gyrru? Fan hyn. I'r gegin. At y cigydd, ie. Sut 'sa chi'n ddisgrifio'r cigydd? Els, yy, Louisa? Angles o creulon. Creulon. Cas. Ie. Blin, blin fel cacwn. Blin fel cacwn. Gwych, da iawn chdi. Noah? Afiach. Afiach o ddyn. Ia? Be' odd o'n neud i Branwen? Be oedd o'n neud i Branwen Jess? Taro. Taro hi. Ia? Rwan, sa chi'n Branwen, sut sa chi'n teimlo? Ofn. Digalon. Gwych. Reit? Sa chi'm eisiau bod yn y gegin yna hefo y cigydd nesa? Reit? So be dwi eisiau chi wneud? Da chi'n newid fod yn symud fel llwynogod. Okay? A ydych chi'n defnyddio'ch dwylo i helpu chi i cydbwyso yn doedd? Be dwi isio chi neud rŵan ydi, dwi isio chi trio symud, reit, yn defnyddio'ch traed ond yn isel, fatha bo chi'n cuddio o'r cigydd, achos 'da chi'n gwbod 'da chi'n mynd i cael 'ych taro. 'Da ni'n mynd i neud hynna am 180, rhannu fo deg eiliad.

A stop! Sut oedden ni'n disgrifio y ffordd oedd Bendigeidfran yn symud? Yn trwm. Trwm. Reit. Dach chi'n cofio'r llun o'r cigydd? 'Di o'n 'di o'n berson tena? Na, mae'n dyn eitha tew mawr. Reit, dwi isio chi fod yn cigydd, yn symud o gwmpas y gegin, a dwi isio chi wneud hynna am 60 rhan efo 5 eiliad. Owain, 12. Deuddeg eiliad, offa chi, fatha'r cigydd, a gwnewch y gwynebau ar eich gw... A stop! Da iawn, lot o cigyddion blin yn fan'na. Rwan, dwi isio i yr plant sydd ar bwr Noah, lle mae Noah? Isio chi ddod i fan hyn. Dwi isio pawb arall fynd i'r ochr arall yr ardal os gwelwch yn dda. Rwan, be da ni'n mynd i wneud? Shhh! Be da ni'n mynd i wneud? Da ni'n mynd i chwarae gêm. Reit. A chi ydi Branwen. Reit. Sut oedd Branwen yn symud pan oedd hi yn y gegin? Yn y gegin. Reit. Yn isel. Ocê, ewch yn ôl, ewch yn ôl, ewch yn ôl. Yn isel. Reit. Ond yn... Dawel. Dawel ac yn araf hefyd. So ni'n symud cryf sydyn, sa'r cigydd yn eu gweld nhw. Hogia, chi 'di'r cigyddion. Blin, cas, creulon! Reit? Rwan dach chi'm yn cael rhedeg, mae gennych chi bol rhy fowr. Reit? Felly, mae rhaid i chi camu'n drwm. Reit, a dwi eisiau gweld, reit, y coes na'n codi ac yn dod i law. Oce, a stop, dewch yn ôl, dewch yn ôl, dewch yn ôl. A da ni'n mynd i chwarae'r gêm yma am
Be sy'n digwydd os ydw i dal mewn? Dyn nhw'm troi'n cigyddion. Dyn nhw'm yn troi'n cigyddion, nachdyn, maen nhw'n gorau eistedd i lawr. Gawn ni weld os allwch chi gael nhw i gyd. Ia. Sut mae, sut mae Brannan yn symud? Yn araf. Oce. Da chi'n mynd i wneud hwnna am dwbl 13.

Branwen, ydych chi gallu mynd oddi wrth y cigyddion? Do, ambell un ohonoch chi? Reit, nawn ni newid y grwpiau. Gawn ni um, genod blwyddyn pimp yn fan hyn, fel y cigyddion tew, blin. A da ni'n mynd i wneud hyn, gem nesa, pedwar llosi efo pedwar, adio tri, faint ydy hynna? Pedwar llosi efo pedwar, adio tri. Jess?

A stop! O, cigyddion, da chi'n rhy ara deg. Reit. Rwan, ar ôl chydig bach o amser, mae yna rhywun yn dod, dim allan rhywun neu rhywbeth, yn dod i weld Branwen, ffrind hen, ond dydy'r dydy peth yma, dim, dim yn berson. Pwy sy'n dod? Y ddrudwen fach. A be ydy'r ddrudwen fach? Aderyn. Reit. A be mae Branwen yn rhoi i'r ddrudwen? Mae mor hapus i weld di. Morgan. Llythyr. I pwy? I Matholwch? Bendigeidfran. A be mae eisiau Bendigeidfran wneud? achub hi. Reit, mae 'di bod mewn lot, mae 'di bod trwy lot do. Reit, mae'n cael ei chosbi, mae'n cael ei tharo. Reit. Okay. Sut da chi'n meddwl fysa Bendigeidfran yn symud? Gwylltio! Reit!

Stop. Coes i lawr os da chi wedi co codi coes. Rwan. Mae'r Bendigeidfran mor fowr, mae o'n gallu mynd trwy'r mor. Reit? A pwy sy'n gwylio ar y bryn, ar y gl- ar, ar lan y môr yn fan 'na? Pwy sy'n gwylio? Ros? Milwyr pwy? Matholwch. Wan, 'sa chi'n gweld, dychmygwch wan, 'sa chi'n weld cawr yn y môr yn dod atoch chi,

Pawb di rhedeg i ffwrdd, do? A da chi'n mynd fyny'r bryn, a da chi'n gweld pont. Be maen nhw'n neud i'r bont? Be mae'r milwyr yn neud i'r bont? Maen nhw'n rhedeg oddi wrth Bendigeidfran a maen nhw'n meddwl bod nhw'n glyfar. Reit? Oce. Maen nhw'n gweld y bont. Be maen nhw'n neud, Adam? Torri'r bont. Reit, a maen nhw... Maen nhw'n mynd dros y bont, maen nhw'n torri fo, a maen nhw'n meddwl, gret, da ni'n ni iawn. Reit? Felly, ydyn nhw angen rhedeg, dyn nhw? Na, geith nhw arafu ac eich chi gerdded. Reit, cerdded am chydig bach, os gwelwch yn dda, cerdded. Dwi eisiau chi camu i mewn i lle gwag os gwelwch yn dda. Yna, yn araf, ffeindio'ch lle gwag, lle da chi'n gallu rhoi eich breichiau allan. A stop. Mae Bendigeidfran di dod i'r lan. Mae di mynd fyny y bryn a mae'n gweld y bont. Be mae'n neud? Be mae'n neud? Rhys? Mae'n neud bont fel... Mae'n neud y bont fel tla? Mae'n creu bont allan o'i hun, ti'n gallu gywir?
Mae'n... Mae'n...
Reit, mae'n stretcho. Ffantastig. Da ni wedi gweld y siâp yma rhyw, rhyw dro yn ystod y wers hyd yma. Be da ni'n galw fo? Siâp? Bwa. Newch chi, os gwelwch yn dda, mynd i mewn i siâp bwa. Rwan, be dwi'n edrych am yn fan hyn ydy Bo chi'n gorwedd ar ych bol, reit, a bo chi'n codi ych coesa, ond be sy'n rhaid i'r coesa fod, sut sy, sy siâp sy'n fod ar y coesa'r traed? Ok, stop am eiliad, sbïwch ar coesa Evan. Reit? Reit? Be sy'n dda am y ffordd mae Efo'n di neud efo'i draed? Be mae'n neud? Mae o'n... Mae nhw'n ffla- mae nhw'n pwyntio dydi? Mae nhw'n pwyntio. A sbïwch! Mae breichiau Efo'n dwi'n gwybod ti'n yy dal fan'na, reit? Sbïwch, mae breichiau Efo'n mon bron yn cyrraedd, reit, yr un un lefel â'i wyneb o. Reit, felly cymwch, ymlaciwch. Reit. OK. Cloeso syth, breichiau syth, pwyntio'r breichiau, pwyntio y traed, a gawn ni weld faint o bobl allwn ni gyfri dros Ond ces be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i gyfri. A pob person, dwi eisiau chi cofio hynny. Ok? So, ar ôl tri. Un, dau, tri. Offa chi. Un person drosodd. Dau berson drosodd. Tri person drosodd. Pump person drosodd. Chwech person drosodd. Saith person drosodd. Da iawn Enid. Wyth person drosodd ac ymlaciwch. Reit. Be oedd yn digwydd i'ch cyhyrau chi ar ôl chydig bach? Oedd yn dechrau brifo. Pam? Pam? Da chi'n gwybod? Evan? Oherwydd um, o'n nhw'n ystaf, dyn nhw heb di arfer gyda, just aros fyny. Gret, ia? Dach chi'n gweithio nhw'n galed, dydach? Reit, dach chi'n dal eich dwylo i fyny, reit, sy'n golygu bod eich breichiau, eich cyhyrau, eich breichiau chi'n cael, cael eu dal i fyny, reit, a mae'n cymryd dipyn allan ohonoch chi, dydy? Reit, unwaith eto, allwch chi guro faint o bobl oedd drostoch chi tro yma? Reit? Hoffech chi. Un, dau, tri, un person drosodd, dau person drosodd, tri person drosodd, pedwar person drosodd, pump dro person drosodd. Coda dy ben. Coda dy ben. Da iawn. Wyth person drosodd, naw person drosodd, deg person drosodd. Da iawn chi. Gwych. Arbennig. Pawb yn eu traed. Pawb, jyst yn mynd o gwmpas. Reit, da chi eisiau ysgwyd a gyd i ffwr. Rwan, mae'n cyrraedd y pwynt, reit, lle... Wel, actually, gwych chi ddeud, beth digwyddodd wedyn?

Be, be oedd o'n mynd i wneud? Be nath o? Oh. Be nath o? Jess? Taflu gwern i mewn i tân. Reit, taflu gwern i mewn i'r tân. Okay. Okay. Rwan, sut ydych chi'n teimlo os fysa chi'n Branwen, os fysa chi gwybod bod eich brawch chi wedi lladd eich Hogyn bach. Digalon.
Siomedig. Siomedig, ie.
Pendant siomedig. A, ah, hollol drist, da. Reit, hollol drist. Oce, okay, eisiau chi dal i symud i gwmpas, dal i ysgwyd off. Oce, okay, mae'ch brychau di bod yn gweithio, mae'ch coesau di bod yn gweithio. Dal di ba. Do, do, mi nathon nhw neu' hynna, do. Ag eto! Reit, dwi isio chi fynd yn nôl i'r siâp bwa os gwelwch yn dda, a dwi'n mynd i ofyn i Rhys a Heath, newch chi roid yr... newch chi fynd o gwmpas a roid y beanbags i fi os gwelwch yn dda, un i bawb. Reit, rŵan, da chi di gweithio ar dal y siâp yn fan hyn. Da chi di gweithio ar dal y siâp yn fan hyn. Reit. Oce? Be dwi isio chi wneud ŵan, dwi isio gweld os ydych chi'n gallu dal y siâp wrth ddefnyddio gwrthrych. Reit, so be dwi'n mynd i ofyn i chi wneud ydy, yn gynta, reit, gawch yn siŵr bod gennych chi ddigon o le. Reit. Ydy, dwi eisiau chi ddal y beanbag i fyny. Reit? Oce? Okay? Fatha bod o! Fatha bo' chi'n Bendigeidfran unwaith eto a bo' chi yn wirioneddol yn dal on i'r ochr. Reit? Felly, pawb 'di cael beanbag bois? Bron iawn.

Dwylo a sy'n phosib. A 'da ni'n mynd i ddal hwnna am pedwar eiliad. Felly, ydan ni'n barod? Offa chi! Un, dau, tri, pedwar, ac ymlaciwch. Da iawn. Reit, so well gen i rŵan, reit, bo' fi'n gweld y siâp yn cael ei ddal. Reit. Oce. Rwan, dwi isio chi, os gwelwch yn dda, fynd i mewn i'r un un siâp, ond tro ma, efo'ch llaw dde, with your right hand, dwi isio chi roed y beanbag ar ych cefn, os gwelwch yn dda. Reit. Oce. Rwan, dwi isio chi codi, fel ydych chi'n neud. Gret. Iawn? Go te? Pawb yn neud o? Hefo'r llaw chwith, allwch chi ystyn? Honna, dal y llaw arall allan. Mae o'n anodd. Sophie, ardderchog. Da iawn. Oce, ac ymlaciwch. Reit, tro ma, efo'ch llaw chwith, dwi eisiau chi roi hwnna ar eich cefn. A dwi isio chi, yn eich amser eich hun, dal y siâp ac ystyn y beanbag efo'ch llaw dde, os gwelwch yn dda, a'i dal o am tri eiliad. Un, dau, tri. Gwych o waith, ffantastig, da iawn. Reit, da iawn chi. Okay. Dwi'n mynd i ofyn i Spencer, ni di fynd i'n ôl yr Bean bags gen pawb. A newch chi os gwelwch yn dda, jyst cered o gwmpas, ok? Ysgwyd o gyd i ffwr, ysgwyd pob dim, coesa, breichia. A stop! A pawb i ddod i mewn i fan hyn yn dawel os gwelwch yn dda. Rwan, lle mae Heath? Dim fan hyn hi. A lle mae Sophie? Gwych. Right. Okay. Rwan, Sophie di wneud 1209. Right, 1209. Be di hynna i'r cant agosa?

Yndoedd. Ok. Be di hwnna i'r mil agosa? Y mil, mil. Mil. Mil eto, reit. Be am yr deg agosa? 1186 i'r deg agosa.
1180.
Ooh, be da ni'n neud os di'r rhif yn chwech? Naw deg. Gwych, da iawn chdi. Reit. Sut ma'ch breichiau chi? Iawn. Yn nhw'n oce? Da chi'n dibwyno gormod? Rwan, sbiwch ar yr llamu. Reit, pwy oedd yn llamu fel hyn? Pwy oedd yn llamu fel hyn? Bendigeidfran. Bendigeidfran. Pwy arall? Y milwyr yn edrych am Efnisien. Reit. Be oedd, yr, be oedd, yn, be oedd yn anodd amdan hwnna? Ond yna rhywbeth yn, yn eitha tricky am hwnna.

Llwynogod. Oedd hwnna'n hawdd? Na, oedd yn brif hawdd. Oce, be oedd, be oedd yr hawsa? Y llwynogod neu cerdded fel gwern? Uh, sorry, fel bra, uh, branwen, fel la. Oeddech chi'n ffeindio hwnna? Er bod chi mond efo'ch efo traed? Ie. Oce, iawn. Be am dan y bwa? Bwa. Oedd hwnna'n brifo fatha bol air yeah. yn ddiwetha? Reit, so ydych chi'n ymestyn yn fan hyn? Ydych yeah. chi'n haws nes i'n ffeindio ar bryn diwedd? Yeah. Oce, okay. yeah. so efallai bod y, dy, dy gyhyrau di wedi dod i arfer, ie? Yeah? Oce. Okay. A dyna sy'n mynd i ddigwydd pan ydych chi'n neud ymarfer corff, ynddo? Ie, yeah? mae'ch cyhyrau'n dod i arfer, ydych chi'n mynd yn fwy ffit, mae'ch ffitrwydd chi'n mynd yn well, dydy? Iawn? OK. Rwan, dyn ni'n mynd i fynd yn ôl i dosbarth os gwelwch yn dda. OK. Mi gewch chi fynd i nôl diod. Reit, cofiwch eich boteli. Reit. Da iawn chi. Da chi wedi bod yn wych. Reit. Offa chi. Gewch, gewch chi fynd allan. Diolch. Da ni'n gofio.
Wel, sesiwn ardderchog. Um, nes i llwyr fwynhau. Be amdano ti, sut oedd ti'n teimlo bod o di mynd? Oedd o, dwi'n meddwl bod y plant di, di mwynhau, tod oedd y mateb nhw'n wych. Um, tod maen nhw wedi cael dipyn allan ohono fo. Oedd o'n, oedd o'n reit brysur, dwi'n meddwl, um, a dwi'n meddwl bod hynna'n bwysig efo'r plant sydd gennym fi. Tod maen nhw'n reit frwdfrydig. Um, tod, dwi'm isio stopio gormod, dwi'n gwybod nes i gorfod stopio i wneud chydig bach o'r stori ond oedd oedd hynna'n rhoid y strwythur y wers mewn ffordd. Ond na dwi'n dwi'n hapus efo ymateb nhw. Ti'n teimlo bod ti wedi cyrraedd yr yr dullianne oeddet ti wedi gobeithio 'lly? Yn sicr, yn sicr.
Yym t'o' fel o'n i'n trafod yn ystod y wers 'lly t'o' oedd rhei o'nyn nhw'n yn neud o'n naturiol, yym oedd hwnna'n rhoid ma'n cychwyn i ni rili yym a t'od o'n ni'n gallu mewn a zŵmio mewn ar a a neud yn siŵr bo' nw'n neud y siapia yn yn hollol gywir 'lly. So na o'n i'n hapus. Na o'n o'n i'n teimlo bod yr ffaith bo' ti 'di selio yr sesiwn a'r stori a bo' ti 'di mynd drwy cynnwys y stori odd hwnna'n rhoid strwythur grêt i'r sesiwn ag odd o'n llifo yn grêt. O' ti'n teimlo bod ca'l stori fel canolbwynt, oedd hwnna'n help efo ti me'wl? Oedd, oedd, t'od oedd y plant yn ymwybodol o'r stori yym a mewn ffordd oedd o jyst u- ffordd gwahanol o edrych ar y stori t'o' fatha fel o'n i'n deud t'o' ma' ella bod yy ambell ath- ambell i athrawon yn neud petha mwy fatha drama a ballu, ond dwi'n meddwl bod dod â Maro Corff yn rhywbeth hollol wahanol, um, ag ella rhywbeth dyn nhw, dyn nhw rioed wedi gwneud o'r blaen, so jyst cyfleoedd gwahanol iddyn nhw lle. No, dwi'n meddwl mae'n gret o ran, mae nifer, fel o ti'n dweud rwan, fysa llawer o athrawon yn cysylltu stori fel hyn fwy efo drama, neu dim ond gwersi iaith, ond ti 'di dangos heddiw a ti 'di profi bod o'n bosib gwneud o mewn sesiwn addysg gyrfforol hefyd sy sy'n grêt. Ag dwi'n meddwl o'n i o'n i'n falch iawn o weld reit ar y dechre nes di atgoffa nhw am y diogelwch yym roedd y stop yn gry' gennyn nhw ag ges di ymateb da wedyn gen bawb o fan'na ymlaen oedd o'n ardderchog. Yym unrhyw beth ti'n teimlo oedd yn yn arbennig Oedd oedd rhywbeth ella oeddet ti'n teimlo doeddet ti'm yn disgwyl iddo fo fynd mor dda ond mi nath o, hwnna rhywbeth arbennig? Yym dwi'n meddwl nathon nhw ymateb yn dda iawn i'r symbyliadau. Yym o' hynna chydig bach o risg yym achos do'n i'm yn siŵr iawn os oedden nhw yn mynd i gofio yym ac o'n i yn trio neud o yn eitha heriol wrth gadel dipyn o amser fynd a wedyn nid y symbol eto. Yym, ond chwarae teg, nath y, nath y rhan helaeth ohonyn nhw gofio i, i newid yn eitha sydyn 'lly. Do, a dw'm'l, mi o'dd, fel ti'n deud rŵan, mi o'dd y rhan fwya ohonyn nhw 'di ymateb yn grêt i hwnna, ag o'n i'n gweld nhw'n yn cofio be' oedd bob symbol, ia, do'dd gennyt ti ddim llawer o ansicrwydd ac yn edrych arnat ti, o be' ma'r chwib yn 'i olygu, be' ma'r drwm yn golygu, mi o'ddan nhw'n cofio, a O'n i'n gweld hwnna fel strategaeth rheoli dosbarth grêt ynde. O'n i isio canmol chdi o ran y ffordd wnest ti gyflwyno llythrennedd i fewn yn eitha buan. Mi oedd... o'n i'n gweld oedden nhw'n dod â ansoddeiriau o safon gwych ynde a wedyn oedden nhw'n defnyddio hwnna wedyn fel fel fath o symbyliad ar gyfer eu symud. Ydych chi wedi bod yn gweithio ar ansoddeiriau yn y dosbarth? Do, do. Wedi bod yn edrych ar bethau tebyg? Yym, twod, 'da ni'n trio meddwl amdan yym y tasgau 'wan be' 'da ni, twod, tasgau ysgrifenedig a dyfodol 'lly. Yym a ma' ansoddeiriau a sut mae yr cymeriadau'n teimlo wedi bod yn rhan o hynny hefyd. Yym a t'od mae'n rhoi ochr creadigol iddyn nhw a dwi o hyd yn dweud os dyn nhw yn neud o'i hunan, maen nhw siŵr o gofio fo'n well a os dyn nhw'n cofio fo mae yna fwy o jans iddyn nhw wneud o yn ei gwaith ysgrifenedig eto. Os wyt ti'n gweld ella bod yna gyfleon rwan iddyn nhw fynd ati i wneud chydig o waith ysgrifenedig, ydy o'n mynd i arwain at Waith sgwennu creadigol, math yna o beth? Da ni'n bwriadu sgwennu ymson ar um, gymeriad o, o'r chwedl, lle. Um, lle dyna pam ni, o'n i'n trio cael yn ei feddwl, wel, sut fysa nhw'n teimlo, um, tod, os yw unrhyw ansoddeiriau sa chi'n gallu defnyddio, ac efallai, tod, sy'n nhw'n gallu defnyddio a trosglwyddo heina mewn i gwaith ysgrifenedig nhw hefyd. So ma' sesiwn fel heddi 'di gosod ryw fath o sylfaen felly ar gyfer y, y tasg ysgrifenedig? Do. Na, dwi'n meddwl, ma' hwnna, ma' hwnna'n gret ynde, ac o'n i'n, fel o'n i'n trafod y rhifedd efo ti'n gynharach, um, mi oedd hwnna'n amlwg iawn gen y ti hefyd, a ti'n teimlo bod hwnna wedi bod yn fuddiol iddyn nhw heddiw? Do, do, to mae Mae unrhyw gyfle i ddod â rhifedd i mewn yn wych. Mae'r plant yn gwneud gymaint o bethau yn ystod y flwyddyn. Maen nhw'n gwneud unedau gwahanol yn eu gwersi mathemateg ac yn y pethau thematig 'lly. Weithiau mae'n neis cael dod yn ôl a jyst asesu un neu ddau o bethau. Y tablen yn amlwg yn mynd i fod yn bob man, ond heddiw Dan ni'n mynd i fod yn neud canolbwyntio chydig bach fwy ar amser, t'od trafod yr eiliada, yym newid yr Rhoi eiliad trosi yna. rhwng eiliadau munud Ie. ac ie. Yym so t'od eto rhoi cyfle i gy- wel be' 'dan ni 'di bod yn neud yn dosbarth a rhoid o mewn cyd-destun arall 'de. O'n i'n deu- o'n i'n gweld ti'n defnyddio'r yr iPad mini ma' wnna'n syniad ffantastig o'n i'n teimlo oherwydd o'dd o'n helpu ti ma' siŵr i gadw llif y sesiwn i fynd oedd? O'n i t'od pan dwi'n neud y sesiyna Tibod, pan dwi'n gwneud y, y, y sesiwn yma lle dwi wedi cynllunio, dwi wedi gor-cynllunio mewn ffordd, um, i wneud yn siŵr bod o'n, bod o'n sesiwn brysur. Um, a nes i rhestru faint o bethau gwahanol gen i fi, gen i fi 26, so ni'n meddwl, so ni'n nodi nhw lawr ar yr iPad i cadw strwythu i fi yn hun mewn ffordd. Yym, t'o', i sicrhau bo' nhw'n brysur a bo' nhw'n ca'l llwyth o gyfleodd yn ystod y wers 'lly. O, grêt. A dwi'm w'o' os wt ti'n teimlo'r un peth ond o'n i'n gweld os odd o'n rhoi strwythur a siâp yy i chdi ma' hwnna'n adlewyrchu'n y plant wedyn ag oddan nhw ar dasg, oddan nhw'n brysur. A dwi me'wl fel o't ti'n deud o'r blaen o ran pwysigrwydd ca'l tasge byr, tasge prysur, wt ti'n teimlo bo' hwnna'n cynnal 'u diddordeb nhw'n well ella yndi? Yndi, yndi. Dwi me'wl fatha Os dan ni'n canolbwyntio ar un peth am rhy hir, maen nhw'n mynd i ddiflasu, dwi'n meddwl. Yn enwedig efo, efo grŵp mor frwdfrydig, a dwi'm eisiau colli hynna chwaith. Felly, digon o bethau gwahanol, gemau yn y canol ella, um, just cyn i ni stopio efo'r, pan nathon ni uh, stopio wneud yr, yr siap bwa, um, a dod o bob dim i, i arafu eto. Ie, yeah, a dwi'n meddwl nath o weithio'n iawn. Do, o ti'n deud rwan am yr, yr arafu a da ni'n teimlo mewn sesiynau fel hyn pa mor bwysig ydy o i weithio nhw'n galed ar un adeg a wedyn arafu nhw wedyn a ddoisti ar gwaith cryfder i fewn. Um, ydy hwnna'n gallu bod yn hyblyg ti'n meddwl o ran ydyn nhw'n gallu gwneud bach o'r cryfder tuag at y diwedd neu ar y dechrau? Ydy o'n hyblyg gallu cyflwyno cardiau fel hyn neu oes na strwythyr penodol ti'n meddwl? Um, tod, Dwi'n meddwl, e- ella yn y dyfodol, na i ella defnyddio nhw, um, ella mae ma, ma, ma yna gwahanol yn, y, yn yr ardal lle. Um, ella bod grŵp yn gyfrifol, dwi wedi bod yn trio meddwl, ella sut sy'n ni'n gallu defnyddio nhw wahanol. Um, lle bod un grŵp yn defnyddio un cerdyn ac yn dangos beth maen nhw wedi bod yn neud a wedyn maen nhw'n trosglwyddo ac yn siarad beth maen nhw wedi, gallu, beth maen nhw wedi dysgu o'r cardiau lle. Oh, yn, yn, yn, yn hytrach na fi yn, yn deitha nhw'n union beth i wneud, bod nhw allan gorau darllen a, a sbi ar y lluniau hynny. O'n i'n gweld bod ti 'di cyflwyno pedometer ar y ar y dechre. O, nes di gyflwyno dau. Be' oedd dy fwriada di fan 'na te? Be' oeddet ti'n bwriadu? Yym, eto, chydig bach o gystadleuaeth dwi me'wl. Yym, ag wrth gwrs, ar y diwedd, o'n i'n gallu defnyddio chydig bach eto o rifedd yym yym talgrynnu rhifa a a cymharu'r ddau ar y diwedd mewn ffor. Ag yym o ran yr iechyd a ffitrwydd a lles fel rhan o'r cwricwlwm. O'n i'n gweld bod chdi'n trafod efo nhw yr, yr effaith ar y corff. Ti'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth pwysig i wneud ym mhob sesiwn? Yeah. Um, ynddo, tod, fatha, dwi'n meddwl bod o'n plethu efo y gwaith gwyddoniaeth hefyd, twa. Um, ynddo, dwi'n meddwl bod o'n rili really pwysig bod nhw yn gwybod am, am sut mae'r corff yn gweithio, um, twod, yr, y, y math o gyhyrau gwahanol a sut maen nhw'n gweithio fo. A twod, mewn ffordd bod nhw'n nhw siarad am y ffaith bod os 'dyn nhw'm ymarfer rwbath, ma' rwbath yn mynd i ddod yn haws iddyn nhw, a ma' ma' ffitrwydd nhw'n mynd i godi dros t'o' cyfnod o amser ymarfer 'lly. Ie ma'n hybu ymwybyddiaeth nhw o'u cyrff eu hunain 'lly. Yndi. Ag cyfuno hynny efo'r cystadleuol mae o'n rhoi cydbwysedd grêt i'r sesiwn wedyn yndydi?
T'od dwi 'di cymyd rhei o'r sesiyna t'od wt ti 'di bod yn neud, dwi 'di cymyd heina mewn i gwa- i'w i'w i'r dosbarth 'lly so yym t'od 'dan ni 'di bod yn gweithio ar ar neidio yn gwyddoniaeth a 'dyn ni 'di cynnal arbrawf allan o o o o'r cardiau hefyd so dan ni'n gallu defnyddio nhw yn y sesiwn y Mawr y Corff a sesiwn y Gwyddoniaeth hefyd. Felly mae hwn, cynllun fel yma, wedi rhoi cyfle i chi gwneud llwyth o gysylltiadau trawsglyciaidd felly? Hollol trawsglyciaidd ni. Mae rhaid mi ddweud, mae rhaid mi ganmol y ffordd nes di ddod o fo gyd at ei gilydd heddiw ac pob hwyl efo bob peth sydd i ddod. Wyt ti'n teimlo bod o 'di bod yn rhywbeth mae staff eraill 'di 'di mwynhau defnyddio hefyd, ydyn nhw 'di? Yndi, yym t'wod ma' ma' 'na lawer o o blant da sydd yn hoffi chwaraeon yn yr ysgol. Yym t'wo' a ma' ma' safon yr y y maru corff yn wych yn yn yr ysgol. Ond dwi me'wl be' ma' be' ma' hwn yn rhoid ydi strwythur cadarn. Yym. ma mor hyblyg. T'wo' alle di... Jyst achos bo' ni 'di neud elle llwynogad heddiw dwi gwbod a ma' ma' staff eryll 'di ddeud t'wo' sdim rhaid i ni jyst meddwl oce 'dan ni 'di neu' hwnna 'wan symud ymlaen allen ni dod yn ôl ato fo. Yym a t'wo' fel fel o'n i'n deud efo'r plant ma'r plant 'di ymateb yn dda iddo fo. Ti'n gallu herio'r rhei sydd yy sydd yn serennu. yym t'o' gweithio ar 'u sgiliau nhw, ond ma'n rhoid y cyfle 'na i'r ella y plant sydd ddim yn neud petha hefo gema', t'od y rhei sy ddim yn hoffi cymryd rhan ella mewn gema' pêl-droed a gema' dodgeball, yym t'o' ella'n cymryd set ôl yn y gwersi yna. T'o' ma' nw bron, 'dyn nw'm yn gweld o fel fel gêm